Roj baş, roja we baş, roja we geş, roja we xweş û roja we hemiyan bi xêr be. Ez Mizgîn Xan dîsa bi reng û dengê xwe û bi nûçeyên yek ji yekê balkêştir li hember we me. Dîrok sisê Sibat roj yekşem sal du hezar û bîst û çar. Di dîrokê de îroj Fransayê li hemû herem û welatên di bin destê xwe de koledarî qedexe gir hezar û heft sed û nod û çaran de. Atif Xoceyê Îskilî bê îdam kirin hezar û neh sed û bîst û şeşan de. Yaser Arafat bû serokê Rêxistina Rizgariya Filîstînê hezar û neh sed û şêst û nehan de. Em derbasî beşa xwe ya çîroka bibin. Pêşiyê me gotine ku mêr mêran nas dikin. Ez ê rojwe re behsa çîroka vê gotinê bikim. Li heremekê çawa ku kesên li ser beşekê karî dixebitin hevdû nas dikin, bi wî tevî kesên ku li ser fêlekê bin baş an nebaş ji hevdû nas dikin, her wiha merdemêr merdemêran, tirsok tirsokan, kesê qirêt qirêtan nas dikin û zanin. Bi niyeta vê gotinê digihêje serhêtiya serhatiya mirovekî ku pesnê xwe dide. Dibêjin, carek ji caran mirovekî virek li civatekê pesnê xwe dida, şor hatibû ser mêraniyê, got, Ez ji herêma bêzikan bi tenê sê mêran nas dikim. Di ser wan her seyan re mêr jî egîd jî nînin. Civatê jî berê de ew kes nas dikir. Ji ber ku dema wan bi wî xweştir û rengîn diboriya, her tim ew dida naxaftin. Yekî ji wê civatê got, Wele me gelek meraq kir ku ew agîtên merdemêr kî ne? Virrekî got, Yek ji wan pismamê min Evdê ye, yek xalê min Bişar e û êdin jî hûn hemû nas dikin, lê ez nabêjim û nabêjim. Pismamê wî evdê jî di wê cîvatê bû. Hêze serê xwe kir û got, Ew ê ku te bi nav kirî ez jî nas dikim. Kesên li vê civatê jî nas dikin û zanin ku tu yî. Zilamê virrek rabû ser xwe, çû destê xwe li pişta pismamê xwe xist û got, Mêr mêran nas dikin. Ez jî dibêjime ku ji derewan kî miriye. Ez bawer im ev şexs bi we jî xerîb nehat çimkî di malbata me hemiyan de yekî ku tim pesnê xwe dide û serê xwe mezin dike heye Belê em dest bi naverokên xwe bikin. Mezintirîn keştiya dinyayê amade ye. Mezintirîn keştiya li ser rûyê dinyayê êdî amade ye. Keştiya bi navê Icon of the Seas cara yekem derbikeve rêwîtiya xwe. Ev keştî ku di çêkirina wê de endezyarekî Kurd jî tê de xebitiye ku nêzîka milyar û nîv sterlînê lê çûye û ev keştî dikare nêzîkî deh hezaran kesan bihewîne. Tîtanîk hat bîra min. Ez ana fikirîm ez qet li keştiyê siwar nebûme. Ez ji vir gazên nû hev medyayê dikim. Ger hûn naxwazibin mirov bibêjin, Ay, spîker û xebatkaran nû hevê qet li keştiyê siwar nebûye, bêlo me. Heger hûn naxwazin gel wilo bibêjin, teqez min têxin ew keştiya mezintirîn û bi rê bikin. Êdî vegerim nevegerim nizanim. Cêvîkan piştî nwazdeh salan bi TikTokê hevdû dîtin. Emî û Ano cêviyên HKK'ê ne. Dema ku ew di sala du hezar û du doyan de li nexweşxaneyek li Gurcistanê ji dayik bûne, ew ji dayikên wan hatin girtin û firotin malbatên din. Heta nwazdeh saliya xwe xeberê wan ji hev nebû û qet hev nedîtibûn. Gava pêşeroja xwe lêkorîn kirin, hîn bûn ku ew cêwîkên hev in û ew ji hezaran pitikan du pitik in ku ji nexweşxaneyên li Gurcîstanê hatine dizîn û firotin. Çiqas rewşek nexweş! Li dinyayê rojên nêzîkê deh hezaran zarok wan dadibin. Deh hezar. Ev ne hejmareke kêm e. Û ka çi tê serê wan zarokan naxwazim bifikirim jî. Xwezî mirov ew destên xwe yê qirêj ji ew zarokên pak û mahsûm dûr bixista. Sed heyf. Gelek li ber van mijarê bi vî rengî dikevim. Elon Musk ragihand ku yekem car çîp bi mejiyê însanekî ve hate girêdan. Elon Musk damezrînerê şîrketa nûroteknolojiya Amerîkî Neuralink li ser hesaba xwe ya medyaya civakî ragihand ku çîpek cara yekem bi mejiyê însanekî ve hatiye bicîhkirin. Neuralink di sala du hezar û şazdeh de ji hêla Musk û komek endezyaran ve hatibû damezrandin. Armanc dermankirina nexweşiyên nurolojîk ên wekî şil û şeh, felç û korbûnê ye û bi saya mîkroçîpên ku di mejî de ne tên bicîhkirin başkirina kalîteya jiyana mirovên astengdar e. Yanî înşala mabest ev be ya xwezî çîpên cûr bi cûr bihatana çêkirin ku mirov her ku çîpekê têxe hişê mirovê li hember ew mirov li gor mabesta wê çîpê bihata guherîn. Yanî Mînak, mirovên hişk û êzing bi çî par romantîk bûyînê nerm û romantîk bivana. Mirovên pîs û xerab bi saya çîpa qenciyê, timxêr û qenciyê bikirana. Ya wî dinya çiqas cî ye xweş veka bifikirin. Ji vir gaziyê Elon Musk dikim, teqez vê pêk bîne. Girewirên Japonî yên texteyî çawa tên xêzkirin? Xêzkirina texteyan teknîkek bû ji bo çapkirina nivîs an wêneyan. Bi reş û spî bû ku bi eslê xwe ji Çînê bû. Ew vedigere sed sala heftan piştî zayînê bipiranî. Lê ne bi tenê ji bo belavkirina materyalên olî hatiye bikaranîn. Delîlên çapkirina daristanan zû li Kore û Japonê xuya bûn. Li wê derê di sedsalên duwazdan û sêzdan de di parêzgahên Budîstên Kyoto û Kamakura de gelek pirtûk bi rêya xêzkirina li ser texteyan hatine çapkirin û weşandin. Ev hemî bi mîhenga sûmî ya reş hatine çapkirin ku bi piranî ji rûnê çiraya şewitî an jî ji teniya dara çemê, benîştê heywanan û gulavê tê çêkirin. Sihet tama xweş. Çiqas jê hatîne xweda o. Radyoya Swêdê ragihand ku wê beşa Kurdî ya radyoyê bigirin. Radyoya Swêdê ragihand ku ji ber sedemên sînordarkirina lêçûnan dê beşa Kurdî ya radyoyê bigirin. Li gor daxuyaniyê de ev biryar yekê Awrelê du hezar û bîst û çar an pê de derbazdar bibe. Beşa kurdî ya berbehs di sala du hezar û yek an de hatibû vekirin û tê de weşanê soranî û kurmancî têne kirin. Li du vê yekê nivîskara Nuhev Medyayê li Swêdê Evîn Darbiçan li ser navê Nuhevê bi Lorîn Îbrahîm Berzancî re hêvpêvînek pêk anî ku ew yek ji rêvebirên beşa kurdî ya di radyoya Swêdê ye. Kurd piştgiriyê nedine hev wê hîna ji gelek tiştî mehrûm bimînin. Ya ez fêm nakim çima em li ser ziman tim yekîtiyê dixwazin lê bi kirinên xwe çima vê naparêzin? Ji kerema xwe li ku derê ji bo ziman kede ku xebatek hebe piçûk mezûn nebêjin yanî ferq nake piştgiriyê bidinê. Îro zimanê me di bin talûkeyeke mezin de ye. Em îro ji lê xwedî dernekevin, belkî sibe em bixwazin jî em ê nikaribin tiştekî bikin. Em no hev medya ji bo serbixwemayîna medyayê çi tişta ji destê me tê em dikin û em nexşereya xwe bêyî xerakirin berdewam dikin. Ji bo ku medyaya serbixwe li ser piyan bimîne, em çavkaniyên xwe yên darayî hildiberînin û bi vî awayî em bi her kesê ku me dişopînin nîşan didin ku Em dikarin bi zimanê xwe jî wek hemû zimanan bibin dezgeha ragihandinê ya bi temamî serbixwe. Ji bo ku nuhev medya serxwebûna xwe biparêze, hûn jî dikarin bi rêya hesaba bexşîna Patreonê ji beşa piştgiriyê bide ya malperê piştgiriya me jî bikin. Efrînerê ChatGPT li dijî gefa çekên biyolojîk dest bi hereketê kir. OpenAL'a ku efrînerê ChatGPT'ê ragihand ku pargeleka hişyariya zû çêkirinê ji bo ku dema jîrahiya çêkirî çekên biyolojîk çêkir zû însanan li hember vê yekê hişyar bike. Lê şîrketê destnîşan kir ku jîrahiya çêkirî bi tenê xetereyek biçûk çêdike ku alîkariya mirovan bike ku xetereyên wiha çêbikin. Ew li gorî ceribandinên dawî yên OpenALE yê ku fêm bikin ka modelên zimanên mezin ên mîna yên ku ChatGPT'ê hêzdar dikin, ji xetereyên biyolojikî re çiqas xeternak in. Ya ji jîrahiya çêkirê rastî jî tişteke muazzam e. Ez bi xwe jî li gelek beşa de bikar tînim. Ji min biaqiltir e, ez dikarim wê bêjim. Nexweşiya X-ê çi ye? Nexweşî ev têgin yekem car di sala du hezar û hîjdan de hate bikaranîn ji bo danasîna patojenek nû ku bi potansiyele pandemîk ve hatî tespîtkirin. Pandemiya koronavîrûs di sala du hezar û nozdan de mînakeke vê rewşê ye. Li gorî pêşbîniyên tirsnak ên li ser nexweşiyê di sala du hezar û bîst û duyan de, Rêxistina Tenduristiyê ya Cîhanê zêdetirî sê sed zanyar berhev kirin. Bîst û pênc malbatên vîrus û bakterî lê heye nirxandin û navnîşek patajenan çêkir û divê wekî pêşîn were lêkolîn kirin. Di vê navnîşê de nexweşiya Xê heye ku behsa patojenek nenas dike û dikare bibe sedema serhildanek cidî ya navneteweyî. Teqez ev vîrusa Xê kurd e. Ji xwe mijnavê wê fêm kiribû lê dema dinivîse digot serhildanek navneteweyî min got temam ev kurd e.